ئەو کاتتان باش دایک و باوکان پەروەردەکاران و مامۆستایانی هێژای نیشتیمانی ئازیزمان کوردستان ئەمڕۆ دەمەوێت لە ئەم ویددیوێدا باس لە هەندێک کێشە بکەم لە نێوان بنەماڵە و پەروەردەکار یا مامۆستا قوتابخانەدا جا دەکرێ ئەمە بەڕێوەبەری قوتابخانە بێ دەکرێ مامۆستا بێ دەکرێ هەر پەروەردەکارێکی تر بێ بەڵام زیاتر لەوانەیە ڕووی مامۆستایانی قوتابخانە و بەڕێوەبەرەکان بێتەوە ئەویش ئەوەیە کە هەندێک کێشە لە نێوان دایک و باوک و قوتابخانەدا ساز دەبێ کە دەبێ ئەم کێشە لە بنەڕەتدا بەری پێ گیرا بایە یا بەر پێگرتن و پێش پێگرتنی زۆر سانە هۆکاریش دەگەڕێتەوە بۆ ئەوەی کە پەیوەندی لە نێوان قوتابخانە و بنەماڵەدا هێستا بەم شێوەی کە هەیە لە نێو ئێمەدا نەبووتە با نەک هەر لە نێو ئێمە کورددا لە کوردستان بەڵکو لە ڕۆژهڵاتی ناویندا نەبوو بە با و پەیوەندێکی چڕ لە نێوان قوتابخانە و بنەماڵەدا نییە هەر لە سەرەتای ساڵی خوێندنەوە هەتا کۆتایی و تەنانەت بەر لە ساڵی نوێی خوێندن ستا بۆ منەوە پەرتوکە کە من لەبەر دەستما بە ناوی کلاس ڕۆمەنیزمنت بەڕێوەبەری پۆل پێی وایە کە پەیوەندی نێوان بنەماڵە و قوتابخانە مامۆستا و بنەماڵە دەبێ بەر لە یەکەم ڕۆژی قوتابخانە دەست پێ بکە وا تا بەر لە یەکەم ڕۆژی قوتابخانە پێکەوە پەیوەندی ساز بێ دایک و باوک چ چاوەڕوانیەکەیان هەیە لە قوتابخانەوە چ خاڵێکی پێویست هەیە ئاماژەی پێ بدەن، بۆنموونە ئەگەر منداڵەکەیان کەموکووڕێکیان هەیە، گوێی تەواو نییە، چاوی تەواو نییە، بە شتێک هەستیارە، بە شێوازێک باشتر فێر دەبێت، بۆنموونە لەگەڵ هاوڕێیەکی دانیشێ یا چوزانم بە هەر شوێنێکی کەموکووڕی یا خاڵێکی بەهێزی هەبێ ئەوانە باز بکرێت و مامۆستاش یاساکانی خۆی و یاساکانی قوتابخانە باس ئەم بۆی کە پسمە سەر بابەتەکەم نمونەیەک دێنمەوە مامۆستایەک لەگەڵ قوتابی کێشەی هەیە قوتابەکە کە یازدە ساڵانە لە تەمەەکەی گرنگە و مەستە سەر تەمەەکەی منداڵێک کە ئەم لە ماڵێ هەم لە قوتابخانە بزۆزە ناحەزمێ ناحەملێ ناحاوێتەوە کێشە ساز دەکات بەڕێەوە بەر دانیشتنێک ڕێک دەخات لە نێوان مامۆستا بنەماڵە وە منداڵەکە دیارە دانیشتن لەگەڵ بنەماڵە زۆربەی پسپۆڕانی بواری پەرۆدە پێیان وایە سەرەتا دەبێ دایک و باوک و مامۆستا دانیشن بەڕێوەبەریش دەتوانێت لەوێ لەگەڵ بێ بەشێک بێ لە باسەکە و مامۆستا پێشتر تەواوی خاڵەکانی نووسیبێ نەک هەر وەها ڕەمەکی بچێ تەنانەت بۆ نمونە دەڵێ ئەو منداڵە گوێ ناگرێ نمونەی بۆ بێنێتەوە ئەو منداڵە لە منداڵی تر دەدا چەند نمونە بێنێتەوە ئەوەش پێمان دەڵێت کە دەبێت مامۆستا پێش لە قوتابخانە ئەم شتان لای خۆی تۆمار بکات دەر هەم خاڵی ئەرێن هەم خاڵی نەرێن وە لە قۆناغی دوو هەمدایە کە دەبێت منداڵەکە بەشدار بێ بەڵام دەکرێت لە قۆناغی یەکەمیشدا، بەڵام باشتر وایە لە قۆناغی دووهەمدا منداڵەکە لە دانیشتنەکەدا بەشدار بێت، وەک لە سەرەتای دایک و باوک و مامۆستا لە یەکتر تێبگەن کە منداڵ لە ماڵە چی گێڕاوەتەوە، چ دەڵێ دایک و باوک چاوەڕانەکانیان چیە، مامۆستاکە چ دەڵێ، ئەمدا ئەگەر چارەسەر نەبوو بێن لە قۆناغی دووهەمدا منداڵەکەش لە دانیشتنەکەدا. لەو نمونەی کە ئێستا من دەگێڕمەوە منداڵەکە لە دانیشتنەکەدایە، و کێشەکە باز دەکرێت منداڵەکە بێدەنگە بەڵام مامۆستاکە بە هەردوولێک و کار ناچارە لە کۆتایی دانیشتەکەیدا بڕوات کە مامۆستاکە دەڕۆ منداڵەکە دەست پێ دەکات بۆەوەی کە ئەو مامۆستای منی هیچ کات ناهێڵێت من بچم بۆ ئەودەست بەڕێوبەر دەشڵەژێ توشتی وا دەبێ مامۆستایەک ڕێگانەدا هیچ کات منداڵێک بڕۆ بۆ ئاودەست هات خۆی پیس کرد دەیکە ئەو منداڵە بەڕاستی کاری هەڵدەستی بێ خۆ ناتوانێت جۆر بگرێ شۆژاوی ئەوانەی پێوە دێ بەڵام بەڕێوەبەرەکە زوو یەکی دانیشتێکی تر لە نێوان دایک و باوک مامۆستا و منداڵەکە ڕێک دەخات بۆ خۆشی لەوێ دەردەکەوێت کە ناشتەکەوان نییە ئەم منداڵە ئەم چیڕۆکەی ساز کردووە، بەڵام ئەم چیڕۆکەی کە ساز کردووە بنەمایەکیشی هەیە. بنەماکەی چییە؟ ئەو منداڵە هەموو ڕۆژێک چەندین جار لە هەر پۆل و وانەیەک لە هەر وانەیەک داوای کردوە بڕۆ بۆ ئاودەست کە بێگومان ئێوەی مامۆستاش ناو پۆلدا ئەوتان زۆر بۆ دەتەپێشێ منداڵەکەیە ئەم هەموو وانەیەک جارێک دوو جار سێ جار مامۆستا بڕۆم بۆ ئاودەست کە دیارە ئەوە دەبێ چاودێری بکرێت بە ئەرکی بەڕێوەبەر و چاودێرە قوتابخانەیە کە لە کاتی وانەوتنەکانیدا کۆنتترۆل بکەن زۆر شت دێتە پێشە لەوانەیە جاری وهەیە هەپاسی کێشی ئەخلاقی و ڕەوشتی ئەوانە نییە کە زۆشتی ئەو تو هەیە بەڵام لەوانەیە منداڵێک لە ئەو دەستەکەدا بێوەش بکەن ئەوانەیە بکەوێتە سەرزەوی سەری وە شوێنی پێ خوێنی لێ زۆرە دوای نەخۆشی هەیە نەخۆش تایبەت کە منداڵەکە بەسەر حەزدا بکەوێت دەبێت زوو بێنتر نەخۆشخانە با لە باسە بگەڕێن ئەو منداڵە کە ویستێتی بەردەوام بڕۆ بۆ ئاودەست مامۆستا بڕیارێکی داوە بڕیارەکەی ئەوە بووە کە لەوەی بۆ لاوە ئەم منداڵە بۆی نییە لە کاتی وانەوتنەوەدا داوای چونە ئاودەست بکە و دەبێت لە کاتی پشوودا بچێ دیارە ئەوش بخۆی بابەتێکە کە باسی بکەین باس پەروەدە وایە لەقی لێ دەبێتەوە ئستا منداڵێک لە ناو پۆل دەداوە دەکات پستا ئەو دەست با بچێ لێرەوە تا تەمەنی پۆلی دوو دوی بنەڕەتی سێ بنەڕەتی لەوە بۆ لاوە منداڵ توانایە و کۆنتترۆڵی هەیە هەسە پێچیشێتی بەڵام دوو سێ پۆ لە داقینە پۆلی یەک و دوو بەتایبەت دوایی ئەم توانایی هەیە کە خۆی کۆنتترۆل بکات چونە ئاو دەست و شتێک کاتی پشوشمان هەیە بەڵام ئەگەر هەڵکەوت منداڵە دەبینی لە بیری دەشتەوە دەبینی لە کۆتای پشۆکەی دەشتێکی خواردووە دەبینی ئەو کات کاری نەبووە کاری نەبووە بۆ ئاو دەست پێویستی نەبووە دوایی پێویستە بەڵام کە شتێک زۆر دووپات بووە دەبێت خودی منداڵەکە فێر بکرێت کە کاتی پشوو بۆ بۆچوونە ئاو دەستە بۆ خواردنە بۆ خواردنەوەیە هەرچەند لە پۆلەکانی ئوروپا ئاو خواردنەوە جاگوای چاشیان پێەیە شتێکی ئاساییە بۆ یەکێک لە کێشەکانی کە لە ڕۆژهڵاتی ناوین و بەتایبەت لە نێومە کوردایە کەم ئاو خواردنەوەیە نەبووە بە کەلتور کە ئێمە ئاومان پێبێ بەردەوا حکومای ئاومان پێبێ تەنان دەکرێت لە حکومەدا چای شتێدا بێت و پێمان بێ و ئازاییە هەر کات هەرکەس ویستی توانێت ئاوی خۆی بخواتەوە جا لەم نمونیدا کە جێڕامەوە کاری مامۆستاکەی دروست دەکەم بڕیاری داوە بەڵام مامۆستاکە یەک قۆناغی کەمە ئەویژەوەی کە دایک و باوکەکەی ئاگادار نەکردوێتەوە کە من بڕیارێکی ئەو تۆم لەسەر زارۆکەی ئێوە لەسەر منداڵەکەی ئێوە داوە ئەگەر دایک و باوکەکە ئەم بڕیارەی مامۆستایان بزانیایە ئەم کات ئەم پرسکرێکە ئەم کێشەیە دروست نەدەبوو کە ئامانجی ئەم ویددیوی ئێستای من کە ئێوە دەیبینن ئەوەیە کە بڵێن دەبێ مامۆستا لەگەڵ بنەماڵە پەیوەندی هەبێت خۆزیایە ئیمەیل بووبایە بە کەلتور لە ناو ئێمەدا بە ئیمەیل هەموو ڕۆژ دوای هەروانەیە کە مامۆستا یاگە مامۆستای بنەڕەتیە کۆتایی ڕۆژ نیان مامۆستای تریش لە کۆتایی وانەکاندا چەند خولەکێک کاتی دانابایە ئەم شتانێکە پێویستە بەدایک و باوکەکانی ڕابگەێن بە ئیمەیل ئەگینا لە ڕێگای واتساپەوە واتساپ باشترین ڕێگایە ئەو یاهو مەسێنجێرە شتە لە باشووری کوردستانێ من تێناگەم کە لە هیچ کوێی دنیا باوی نەماوە بەڵام لە باشووری کوردستان هەر بەکار لەوە دەگەڕێن بەڵام واتساپ باشترین ڕێگایە بۆ ئەوەی کە ئەم زانیاریانە بە دایک و باوکەکان ڕاوکەن بۆش کە کێشە ساز نەبێ دەتوانن لە تەلەیفون یا مۆبایلی قوتابخانەوە نامە بنێن لە ئەوروپا بەم شێوەیە لە هەر قوتابخانەیەک مۆبایل هەیە مۆبایل قوتابخانە کە دایک باوکەکانی ژمارەکان هەیە وە ژمارەی هەموو دایک و باوکەکانی تێدایە بەناوی منداڵەکەەوە و دەتوانی لە ئەوێوە نامە بۆ دایک و باوکەکە بنێری ئاگاداریان بکەیەوە یان دایک و باوکەکان کە ویستیان بە قوتابخانە ڕابگەێن ئەمڕۆ منداڵەکەیان نەخۆشە ئەمڕۆم کێشەیە ئەم شتەیە نامە دەنێر واوا کەرەستەیەکی پەیوەندیکردنی زۆر نزیکە وە پێویستە لە ساڵدا چەند جار مامۆستا و دایک و باوک بە هەبوونی قوتابیە کە شۆپێکەوە کۆبوونەوەیان هەبێ ئەوە دەبێ بەشێک بێت لە ئەرکی مامۆستایەت ئەرکی مامۆستایەتی هەروانە وتنەوە نیە بۆ ئەم کارە لە ئوروپا ئەگەر بۆ نمونە تا کاتژمێر چوار قوتابخانە هەبێ کاتژمێر پێنج و نیو شەش مامۆستا بۆی هەیە ئەم کارانە بکات لە قوتابخان کەمە لە ڕۆژهڵاتی ناوین نییە هیوادارم لە پەروەردە هەرێمی کوردستان لە هەبێ مامۆستا لە دوای کاریوانە وتنەوەی کاتژمێرێکی هەبێ بۆی کە وانەی سبەی ئامادە بکات و پەیوەندی لەگەڵ دایک و باوکەکان و لە ماڵەکان بگرێ، کێشەیەک هەبوو لەگەڵیانا باس بکا، پێویست بوو دانیشتنێک هەبوو دانیشتنەکە بەڕێوە بەرێ. ئەمانە یەکجار گرنگن و قازانجی یەکجار زۆرە، وەکوو گوتم کاتێک کە پەیوەندیت لەگەڵ بنەماڵەکان هەیە دەتوانی باشی و خراپی لایەنی ئەرێنی و نەرێنی منداڵەکە بزانین، کەموکوڕەکانی، باشیەکانی، خاڵە بەهێزەکانی بزانین و هەروەها ئەرکەکانی کە تۆ وەکو مامۆستا چاوەڕانی لە منداڵ هەیە، ڕێساکانی کە هەتە لە قوتابخانەدا ئەو خاڵانی کە بۆت گرینگە هەرمویان باس بکەیت و لە سەرتاوە هەم ئەوان بزانن تۆ چیت گەرەکە و هەم تۆ بزانانی یان چیتوان چیان دەوێت یوادان ئەم ویددیوش بە کەڵکتان بوو بێەوە توانی بێتم بابەتێکی نوێ لە ئاراستەی بەرەو پێشۆبردننی باشتری ئەرکی مامۆستایەتی بۆ یەوە مامۆستانی ئازی کوردستان بگەێن تاوانێکی تۆ بابەتێکی ترکاتێکش کوردستان هاات